Türkmen nijat aty, şaýat sizlere täsin bolsa, atlar ilki bilen üç müň ta dört müň ýyl milatmesihden öň Orta Asiýada ynsanlar sebäpli öý maly ýany ähli bolan. Ynsanlar owallarda iýmek we içmek üçin bu haýwanyň süýt we etinden istifada etýär ekenler. Emma zaman geçişi bilen hem-de ynsanlar diriçiligi öňe gitmesi bilen düzgünleri alyna alyp, atlardan ýük götermek, barym-gelim işleri almakda ugraşýarlar. Bu nejep haýwanlarda tüýsli-tüýsli nyjatlary bar. Şu jümleden bir asyl nesli türkmen nyjat atydyr. Bu asyl nesil, Iň at gazany Ahal teke atly, güýçli we takatlylygy her fasyllarda yssy we sowukda çydamly atdyr. Bu hil atlar Şamaly Amrika, Urupa, Russiýa we Türkmenistan ýaly ýurtlarda tapylýar. Bu hil atlaryň türkmenlere has ähmiýetli ýerleri. Türkmenleriň hüwiýeti we baý ferhengi öz atlary bilen ýantagly bolup, Türkmen halk we bu gözel atlar bilen araberkligini tüýsli we dürli diriçiliklerinde tapyşlyk mümkindir we bu sözleri hakykatdygyny birnäçe atasözleri dogrudan hem ynandyrýar. We bu atlar türkmenlere öz ähmiýetini bildirip we görkezip akyda berýär. At öýde saklamak bereket getirýär. At ýeriň diriçiligidir. Kimse at çapar bolsa, hiç haçan garrymaýar. At bir ýigidiň arzuw-armany. Türkmenleriň atlaryndan haýsy ugurlarda ullanylýar? Türkmenleriň atlary halklar arasynda örän ýagşy atlar bilen tutulýar we bu atlaryň has hasiýetliliginden her dürli ugurlarda iş alynýar eken. Geçen zamanlarda atlar bir ýük alyp barmak we getirmeklik üçin iş alynýardy. Amma bu günlerde türkmeniň atlaryny tiz çapaganlygy üçin, Gözelligi üçin her bir kişi öz gudraty bardygyça saklap bejerýärler. We hem-de bu gözel we anaýy atlar özüniň tabiaty çapaganlary bar. We bu atlardan werzişi, namaýşy durmuşlarda tiz çapa we uzak bil istifade etýärler. Şu sebäp başga işlerde iş alan ýoklar. Türkmenistanda şu wagtlar hem uzak bila çapmak we tiz çapmak ugurlarda bu atlary goşýarlar. Täsin hakykatlar türkmen nijat aty dogrusynda. Gonujat at, ýagny türkmen aty, Türkmenistan ýurdunyň milli alamatlaryndandyr. Şu baýys bu atlaryň suratlary pul, marketler we posthanalarda görünýär. Bu hem-de Azerbaýjan, Gazagystan we Russiýa ýaly ýurtlarda ýokary menzil öýlerde nagş we zynet bermekde. Tylla we kümüş tikgelerinde hem bu atlaryň suratlary görünýär. Şu wagtda ýetti müň ahalteke at dünýäde bar. Şu ahyr wagtlarda Filkas atly bir kişi bu nyžat atlardan Amrika ýurduna nakyl beren adamyň tahkykat we mutalaýaty ýüzünden bu nyžat atlar ýörütmä ýören çagynda başga hil atlar ýaly iki aýagy birden ýere goýman belkäm her bir aýagyny aýra-aýra nobaty bilen ýere basyp ýörütme etýärler. we beýle hereket Türkmen Gözel we Anaýy ahalteke atlarynyň mylaýym we rowan hereketidir. Unus berip diňläniňiz üçin minnetdar. Ýalkym TV kanalyna agza bolup bilmegiňiz üçin subscribe butonyna basyp, soň hem jaň üstüne basyň. Goýuň Türkmen däbi-dessury, Türkmeniň kultury össün!